Başladykmy? 2001-nji ýylda bir gurama guruldy. Bu guramanyň maksady ýitip giden dünýäniň ýedi täsinliginiň ýerine häzirki günümizdäki bar bolan ýedi täsinligi tapmakdy. Munuň üçin ÝUNESKO-nyň sanawyndaky birnäçe gadymy taryhy ýadygärlikler ses berilşige goýuldy. Alty ýyl dowam eden bu saýlaw dünýäniň her ýerinden internet we hat arkaly ýüz milliondan gowrak adam ses berilşige gatnaşdy. Netijede iki müň ýedinji ýylyň ýedinji iýulynda dünýäniň täze ýedi täsinligi belli boldy. Geliň, saýlaw arkaly belli bolan dünýäniň bu ýedi täsinliklerine Gysgaça göz aýlalyň. Çiçenitsa piramidasy. Çiçenitsa piramidasy häzirki wagtda Meksikada ýerleşip, hristianlaryň öňki Itza-Maýa şäheridir. Bu şäher astronomiýa we geometriýa ylymlary göz öňünde tutulyp gurlandyr. Meselem, her tarapy towsy neýrostançakdan ybarat bolup, jemi dört tarapyny goşanyňda Üç ýüz altmyş dört we iň üstündäki bir dört burçluk depäni goşanyňda üç ýüz altmyş bäş basgançak bar. Ýagny bu basgançaklaryň sany ýylymyzyň her bir gününi aňladýar. Bu piramidanyň iň depesine çykamyzda jemi üç ýüz gektar ýeri görüp bileris we bu häzirki wagtda Meksikanyň iň köp syýahat edilýän taryhy ýerleriniň biridir. Petra, Petra bu häzirki wagtda Iordaniýanyň çäginde ýerleşýär. Nebatiler tarapyndan gurlan bu şäher jemi bäş ýüz ýylyň dowamynda gurlupdyr. We diýseň baý şäher bolupdyr. Şäheriň köp bölegi oýulan gaýalar arkaly bolup, gyzyl we gülgüne reňkli şäher hökmünde tanalýar. Bu şäher deňiz derejesinden dokuz ýüz metr belentlikde dag jülgeleriniň arasynda ýerleşýär. Öz döwründe otuz müňden gowrak musulman ilaty bolan bu şäher miladdan soňky bir ýüz altynjy ýylda Rimiň eline geçýär we öz güýjüni ýitirýär we soňra dowamly ýer titremeler bolandygy sebäpli bu şäher terk edilýär. Beýik Hytaý diwary. Bu diwary hytaýlylar oguz kowumlarynyň çozuşlaryndan goranmak üçin gurupdyrlar. Esasanam hun türkmenleriniň çozuşlaryna garşylyk görkezip bilmeýändikleri üçin urlupdyr. Beýik Hytaý diwarynda her iki ýüz metrden esgerleriň gözegçilik etmegi üçin diňler gurlupdyr. Diwaryň gurulmagynyň ýene bir maksady uruşdan gaçyp gidýän hytaýlylaryň öňüni almakdy. Diwaryň ýumrulan ýerleri bile bilelikdäki umumy uzynlygy sekiz müň sekiz ýüz elli bir kilometrdi. Häzirki wagtda bu diwaryň ýumrulman galan ýerleriniň uzynlygy bolsa iki müň bäş ýüz kilometrdir. Diwaryň aglaba ýeriniň beýikligi dört, alty metr bolup, onuň galyňlygy bolsa ýedi metrdir. Bu taryhy ýadygärlik bir müň dokuz ýüz segsen altynjy ýylda Bütindünýä mirasynyň Ýunesko tarapyndan ýöredilýän sanawyna goşuldy. Maçu Pikçu Köne Dadyma aňlatýan bu şäher on bäşinji asyryň ortalarynda inkler tarapyndan gurlupdyr. Şäher häzirki Perunyň çäginde ýerleşip, syýahatçylaryň iň köp barýan ýerleriniň biridir. Şäher deňiz derejesinden iki müň dört ýüz elli metr beýiklikde ýerleşýär. Bu şäher bir müň dokuz ýüz on birinji ýylda amerikaly taryhçy Haýrem Bingham tarapyndan tapylýar we onuň dünýä tanalmagy hakda birnäçe işler edýär. Aslynda, şol wagtky ýerli ýaşaýjylaryň hem Maçu-Pikçu hakynda birnäçe maglumatlary bilýändikleri we nätanyş adamlara aýdasy gelmeýändikleri belli bolýar. Halasgär Isa heýkeli. Bu heýkel Braziliýanyň Rio-de-Žaneýro şäherindäki Korkovado dagynyň üstünde ýerleşýär.

Sekiz metr beýikligiň üstünde duran bu heýkeliň uzynlygy jemi otuz metrdir. Açylan elleriniň uzynlygy bolsa ýigrimi sekiz metrdir. Halasgär Isa heýkeli Braziliýanyň iň köp syýahat edilýän ýerleriniň biri bolup, jemi bir ýylyň dowamynda bir milliondan gowrak turist bu heýkeli görmäge gelýär. Täç Mahal. Täçmahal aramgähini Hindistanda döredilen beýik mogollar döwletiniň baştutany Jahan şa öz aýaly Mümtazy Mahala bagyşlap gurdurypdyr. Bu aramgäh Hindistanyň Agra şäherinde ýerleşýär. Beýikligi ýetmiş dört metr bolan bu aramgähiň gurluşygy bir müň alty ýüz otuz birinji ýylda başlap, bir müň alty ýüz elli dördünji ýylda tamamlanýar we esasy aýratynlyklarynyň biri bolsa bu binanyň bir günüň dowamynda üç-dört reňkli öwsüp bilmegidir.

Ýylda üç milliondan gowrak syýahatçy Täçmahal aramgähini görmäge barýar. Kolisseý, Italiýanyň paýtagty Rimde ýerleşýän bu bina amfiteatrdyr. Binanyň gurluşygy serkerde Wespasianus tarapyndan başlanyldy. Rim imperatorlary bu ýerde halkyny güýmemek we özleriniň wagtlaryny gowy geçirmek üçin teatr sahnalaryny, gladiatorlaryň we haýwanlaryň söweşlerini gurnadylar. Bu söweşlerde bäş müňden köp haýwan we ýüzlerçe adam aradan çykdy. Binanyň içine elli, segsen müň tomaşaçy ýerleşýärdi we baýlar öňde, erkekler bolsa yzynda, aýal-gyzlar bolsa iň yzda oturdylýardy. Bu bina hem iki müň ýedinji ýylda dünýäniň ýedinji täsinligi hökmünde saýlanyldy. Hawa, bu günki wideomyzda size häzirki wagtdaky dünýäniň ýedi täsinligi hakynda aklyňyzda galjak azajyk hem bolsa maglumat berendirin diýip umyt edýän. We biziň wideomyzy halan bolsaňyz wideo laýk basmagy, öz pikirleriňizi kommentariýada bellemegi unutmaň we iň esasysy kanalymyza agza bolmagy hem unutmaň. Biziň kanalymyza şu ýerden agza bolup bilersiňiz.